How we go just leave your own country when you know say you travel, you know wetin carry you comot for your country, Nigeria, go another person land. You go look for gree, wetin una dey call am, una go look for something good. That is why una leave una country. Una no leave una country because of say una country too bam, then una go spend una money there. No, una leave una country because of red eye. Many of us when enter this abroad, I dey talk am, many of us, no be say our papa rich, na red eye we take comot, japa comot for Nigeria, enter abroad. Ok you don reach abroad now na drink be your first something to hold wetin drink wetin drink dey do for body abeg if you be type abeg let me know wetin drink dey do I no like drink oo this drink no be say na bad thing but drink so that you will get yourself back this two men dem be Africa dem be Nigeria wey leave Nigeria promise their family everything as dem wan go abroad maybe go make things beta or go school or go work dem reach nigeria one for inside infact e don enta bottle come outside wen di oda one infact e head still dey think den dis our beautiful sister di same um k one dis k one she still interview dem ask dem you dey hungry make I buy una food wey una for come one for inside very angry e dey vex e say why you go ask him He ask am say he wan buy dem food, he say no, the old one say give me money, one say we dey read dey hungry, it's like they never eat since morning, say dem dey read dey hungry make the lady buy dem food, the other one say make he no buy dem food make he give dem the money, the lady come say if I buy you um if I give you money you go use am drink, he say how dare you dey tell am say you wan buy um he wan buy drink, you don ever give am money before, he just dey vex and the lady now she use her brain because bottle dey her hand and if even though anything dem go say her head no too dey stable

He come give am the food, he come dey ask for him friend own. Dem be friend o, these two people dem be friend but whether na drink do the other one or the other one just get mental problem because the other one still dey you know if na watch the video the other one still dey correspond but she he look dirty for Italy. You know Na im di lady come give dem di food. God will bless you my beautiful sister, I will continue to dey pray for you because e no easy this work wey you dey do so, you dey use your money for pocket you know take dey help those people buy dem food, e good giver never lack na wetin we go still try to know, if you get give but if you no get no worry yourself, if God give you that heart to give God must surely provide for you maybe no be now maybe in future you go still do your own e no dey late at all. You know why I really bring this thing when I see am say Italy Somebody like dis dey, dem dey hungry, dem dey homeless ah dat day I talk about sey ah I wish our country abi na because dem be black abi if you dey stay Italy you come across dis my video I no really know anything about Italy or maybe na because of na big city like dis my city wen I dey now I no like red cross some people dey like winter dem go give dem house dem go no government dey pay their citizen for France o and on part Italy government you know say all fingers are not equal some people dem dey there to work when some people dem no fit work those people wey no dey fit dey work government dey pay dem how government take dey pay dem maybe their house rent government go dey help dem dey pay house rent government go dey help dem dey pay light bill Government go still dey give dem money. Den if dem see sey winter time those pipu, those homeless pipu wey una go always dey see for France wey dem be French citizen, after maybe winter time, dem go apply for house, dem go give dem. After winter don finish, those those money wey government dey help dem take dey pay house rent, dem wan carry everything. Dem no mind, dem wan dey sleep for outside, dem go say sun don start.

I no understand Italy law please if you dey stay Italy let me know if Italy government dem no dey take care of person wey get mental health because that day I look when I watch that our brother for Edo for Benin when um, this lady see am you know when he dey go school say na Unibe but believe me if na France that guy as he get brain and as e know about school, dem go make sure sey dem go at least dem go give am injection, dem go make sure sey dem take care of am so dat e go e go come back to im normal sense. If e no even be hundred percent okay, at least dem go dey give am drug, medical to to push him. I talk about if na abroad, sey something like dis no happen, make we no dey quick dey judge o. I was shocked, this guy, these two men, these two of our uncle daddy, dem dey stay Italy, okay, Italy government neglect dem because dem be Africa, dem be Nigeria or this kind um system no dey happen for Italy, Italy just still be like my country Nigeria, please let me know, I will love to know. I explain my France when I dey, like my city, I no fit say the whole France.

Treat um treat am to know himself then anytime wey he wan fall back government will go pick am again those two men as dem look dem look very dirty and if you dey Africa my beautiful people wetin our sister read talk if you dey Africa you no hear of any of your love one again you no hear from am no just look am say if na man hey woman don carry am go if na woman ah man don carry am go you no know wetin your sister your brother dey pass through for abroad whether e don think think think think sotey e don pass there or whether all those things wey dem dey take E don enter e blood, e no know whether house dey exist again. Always pray for your loved one wey no dey around you. Whether e dey send you money before, e no come dey send you money, dey pray for am. You no dey hear from am, dey pray for am because you no know wetin she or he dey pass through. You no know whether he she dey alive, you no know whether um he um she no dey alive or maybe e dey pass through this kain health problem. no family to cater for them nobody everybody you are your own like me today i come outside i get appointment i get this one i go that i finish i enter my house i don't know whether anything anybody they out there they, they pass through and eh, stress please if any of your family member they abroad you know they hear from am again no carry judge am let watch little then you guys will fit go uh k k1 go her house go wash am okay if you dey follow me on facebook please f- subscribe um, if you be po- if you watch me on facebook please follow me okay if you love this kind of uh, video please i go dey bring am okay follow me i go dey bring more updates when i dey see i go dey bring am come out if you follow me on youtube please subscribe to my channel drop your opinion pray for this our beautiful sister may the god continue to dey provide for her this our sister may we pray for am the pocket when she dey for dey bring am come out to support people

If una no if una wan watch the full video, make una go Kane One channel, okay? Make una support am by watching, watch her out, okay? I'll see you in my next video. I hope do well to subscribe to never to subscribe to Last, us now. Do well last, to subscribe. last. They follow me for Now Facebook. everybody Do go well to to our follow breakfast. me, like the video. Yes,